Näme üçin Türkiýede bular ýaly uly we has köp ýer titreme hadysasy bolup geçýär? Aklymyza gelmäýjek derejedäki bir senaryýany ýaşarys. Bu ýykym bütin dünýä täsir eder. Sebäbi ýazgyda durmadyklary hem alanymyzda ortaça Istanbulyň ilaty ýigrimi million diýip hasap edilýändir. Türkiýe döwleti gynansak-da bir ýer titreme bölegidir. Bu sebäpden Türkiýe döwleti dünýä derejesinde iň riskli ýer diýip hasap edilýä-de. Näme üçin Türkiýede bular ýaly uly we has köp ýer titreme hadysasy bolup geçýär? Sebäbi Türkiýe üç bölekden ybaratdyr. Bu bölekler Afrika, Arabystan we Ýewraziýa bölekleridir. Türkiýe bu üç bölegiň arasynda galýanlygy sebäpli tektoniki tarapdan gaty garyşyk we işjeň ýagdaýdadyr. Afrika we Arabystan bölekleri demirgazyga tarap hereket edýär. Ýewraziýa bölegi bolsa sagadyň tersine tarap hereket edýändir. Bu ýerlerde ýer titremeler on alty, on bir bütin ondan alty million ýyl, bu bölegleriň birleşip başlanyndan bäri dowam edip gelýändir. Bu sebäpden Türkiýe döwleti gaty gorkunç bir ýerdir. Hemmämiz Türkiýe döwletiniň Kahramanmaraş şäherinde bolup geçen, altynjy fewralda bolup geçen ýer titreme hadysasyny eşidensiňiz, dogry dälmi? Olar ýaly ýer titremeler Türkiýe döwletinde soňky ýüz ýigrimi iki ýylda iki ýüz ýigrimi alty sany bolandyr. Bolýandy, aramyzda köpimiz, ýa-da dogandyr-garyndaşlarymyzyň köpüsi Stambul şäherinde ýaşaýar. we bu ýerde ýaşaýanlar bu ýeriň binalaryny we köçeleriň nähili darlygyny, nähili erbetligini bilýändir. Bu sebäpden bu ýerde, ýagny Stambulda ýedi bal ululygyndaky bir ýertitreme hadysasy bolan ýagdaýynda bara, aklymyza gelmäýjek derejedäki bir senariýany ýaşarys. Bolýa-da, näme üçin Türkiýedäki ýa-da başga ýurtlardaky bilim ynsanlary Diňe Stambuldaky ýer titremäni köp agzaýarlar. Muny bular ýaly öňe çykarýan zat näme? Onsoňam Stambulda näme üçin olar ýaly uly bir ýer titreme hadysasyna garaşylýar? Bu hadysa, geçmişde bu çyzgy üstünde bolan ýer titremeleri başga ýer titremeleriniň döremegine sebäp bolýar. Muňa-da ýer titreme tüweleýi ady berilýär. Bu çyzgy üstünde bolan ýer titremeleriniň ýylyna we olaryň ululygyna ýagny balyna bir serediň hany. Bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Warta ýer titremesi, alty bütin ondan dokuz bal. Bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda Erzinjan ýer titremesi, ýedi bütin ondan dokuz bal. Bir müň dokuz ýüz kyrk iki Niksar Erbe ýer titremesi, ýedi bal. Bir müň dokuz ýüz kyrk üç

Göljük ýer titremesi, ýedi bütin ondan ýedi bal. Üns beren bolsaňyz, bu ýer titremeler belli bir çyzgy üstünde dowam edip gelýändir we beýlekisi beýlekisini döredip bilýändir. Bu soňky, bir müň dokuz ýüz dogsan dokuzynjy ýylda bolup geçen Göljük ýer titremesinden soňra bu çyzgy üstünde gaty ýokary derejede bir stres toplanandyr. Eger-de bu ýerdäki toplanýan stres birden bäş metr boşalan ýagdaýynda ýedi, ýedi bütin ondan bäş baldaky ýer titremesini döreder. Günümizde bu baldaky ýer titremäniň bolmak ähtimallygy gün-günden artýar-da, altmyş bäş oturyň bolanlygyny professor doktor Naji Görür aýtýar. Araňyzda maňa Näme diýip otyrsyň-aý? Nä, samsykmy-ow sen, ýäni adamlary gorkuzyp otyrsyň? Bular ýaly zat aýtmagyňa näme gerek diýjekler bardyr. Emma, ynsanlar, bu bir tebigy ýagdaý. Bilşimiz ýaly Stambul Türkiýäniň ýüregidir. Ýürek dursa, beýine giden gan hem durýandyr. Stambul hem ilat sany bilen we ekonomiýa taýdan Türkiýäniň ýüregi bolany üçin Stambul ýer titremesi bütin Türkiýäni krize sokup biler. Ynha bu sebäpden bolsa Stambul ýer titremesi has köp gürleşilýär. Ýaňy bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda Göljük döwür ýer titreme hadysasy bolup geçdi diýip aýdypdym. Bu hadysa Stambula ýüz kilometr uzaklykda boldy we Stambulda ýüzlerçe adamyň ölümine we binalaryň ýykymyna sebäp boldy. Şeýle hem bolsa Stambula iň ýakyn, Marmara deňziniň aşagyndan geçýän bu ýer titreme çyzgysy Stambula ýigrimi kilometr uzaklykda boljak bir ýer titreme hadysasynyň döredip biljek betbagtçylygyny Bir pikir edip görüň hany. Geçmişde, ýagny bir müň bäş ýüz dokuzynjy ýylda ýedi bütin ondan ýedi bal ululygyndaky bir ýertitreme hadysasy Stambulda bolup geçdi. Ol wagtlar Stambulyň ýüz altmyş müň ilat sany bardy. Ol ýertitreme hadysasynda bolsa otuz bäş müň ynsanyň ölendigi aýdylýar. Bu günki Stambulda bolsa ýigrimi million ilat sanyny bar diýip alan ýagdaýymyzda bolsa, oňa meňzeş ýitgi bilen alty ýüz ýigrimi bäş müň adamyň öljekligi diýmek. Bolýanda, Stambulda ýer titraýen ýagdaýynda, Näme bolar? Stambulyň birinji derejeli ýertitreme siz zolagynda bar bolan desgalaryň köpüsi ýykylar. Marmara deňzinde boljak güýçli tolkunlar sebäpli deňiz kenarlarynda güýçli ýykymlar bolar. Stambul bütinleýin ýykylan binalaryň tozanlary bile gaplanar. Toklar kesiler we telefon aragatnaşyklary günler boýy işlemez. Çykan ýangynlar, gaz syzlamalary, tok simlaryndaky ýyrtylmalar gaty köp ynsanyň ölümine sebäp bolar. Millionlarça ynsan kesek astynda galjaklygy üçin, ýeterli derejede halas ediş toparlary ýetişip bilmez. Bu sebäpden. Hiç bir zat bilen satyn alnyp bolunmajak ol başdaky birnäçe sagatda agyr ýaralylar jan bererler. Ýykylan binalaryň kesekleri sebäpli Stambulda ýollar ýapylar. Bu ýagdaý ýol üsti bilen geljek kömegiň gelmesine böwet bolar. Ynanyp bolmajak derejede bir kaos ýaşars. Açlyk, suwsuzlyk, erbet niýetdäki ynsanlaryň adam öldürme, ogrulyk we talaňçylyk etmäge başlarlar. Kesek astyndan çykarylan ynsanlar hassahanalara ýetişdirilmez, sebäbi ýollar ýapyk. Sag galanlar Stambuldan aýrylar. Eger-de tomus wagtynda bolsa öli bedenler derrew ysganmaga başlar we mikrobiki hassalyklar ýaýramaga başlar. Köpçülikleýin mazarlar gazylyp, ynsanlar ol ýere jaýlanar. Käbir ynsanlar ýakynlarynyň jesedine hiç haçan ýetip bilmez. Şu wagtlar özüm erbet boldum. Mara bolýa-da, bu hadysa haçan boldy? Bir sagat? Bir gün? Ertir? Ýa-da bir sekuntdan? Bir ýyldan? On ýyldan haçan? Ýöne munuň haçan boljaklygynyň tapawudy näme? Bu hadysa taýyn däl bolsak, bu hadysanyň haçan boljaklygyny bilmek bize gerek däl-ä? Bolýa. Uý, birhili-ä bolup gitdi men şu wagtlar. Ýer titreme hadysasy dörän ýagdaýynda biz näme etmeli? Bilim adamlary şonça duýdursalaram, şonça göz görselerem, henizem binalary ýumşak topraga dikýärler. Açgöz ynsanlar köp pul gazanmak üçin bar-a, gurluşyk harytlarynyň hilini peseldip, has az haryt ulanýarlar. Bolýa-da, bäý, bolýa-da, biz öz-özümiz bu ýagdaýda näme edip bileris? Ilkibaşda aýtmama hem gerek bolmasa-da, ýene-de aýdaýyn. Ilkinji bilen ýer titremesi sumkasyny edinmegimiz gerekdir. Ondan soňam wideonyň açyklama bölümindäki Goýjak ýer titreme hadysasy wagtynda näme etmeli? diýlen soragyň jogabyny aşakdaky wideonyň açyklama bölümindäki goýjak ssilkamdan okap öwrenip bilersiňiz. Nesip bolsa bu garaşylýan Marmara ýersyryma hadysasy birazjykda gijräk gelsin wara. Bu aralykda esasanam şäheri täzelemek taslamalary çaltlanar we binalar ýer titremesine çydamly ýagdaýa getiriler diýip umyt edýän. Eger-de öňüni almasak, dogry zeminlerde, dogry materiallary we dogry gurluşyk usullary bilen gurlan binalarda ýaşasak, Ýaponiýanyň ilaty ýaly, Rahat ýaşarys. Ýer titreme hadysasynyň haçan boljagyny bilemizok. Onuň öňünem alyp bilemizok. Emma näme etmelidigini bilýäsä? Hany onda, etjek zadymyz kiçijik hem bolsa, ony etmäne başlalyň.